Ħbieb tiegħi insellmilkom jiena Peter f'isem Reasonlife bħas-soltu ntikom merħba u nilqagħkom għal dat-teleshopping illi llum insejjaħ quddiem it-televiżjoni il dawk in-nisa kollha speċjalment il dawk in-nisa illi issa qegħdin fi żmien tas-sajf, ġranet jaħarqu ħafna, nilbsu ħafna sandlijiet u krakar u intom in-nisa ovvjament tħobbu tagħmlu il-pedicure jiġifieri tieħdu ħsieb id-dwiefer ta' saqajkom. Issa. Biex tieħdu ħsieb id-dwifer ta' saqajkom, x'tagħmlu intom? Titfgħu saqajkom mal-art, imbagħad titbaxxew u tibdew tagħmlu in-nail polish jew taqtgħu dufrejkom jew tillimawhom. Hemm min juġaw daru, hemm min ma jistax jitbaxxa, hemm min jistordi rasu 'l isfel, u mbagħad x'tagħmlu ttellgħu saqajkom fuq xi siġġu, jibda jiċċaqlaq is-siġġu. Issa għandna xi ħaġa għalikom li ħa ssolvilkom dal-problemi kollha, li hija s-salon step. Mela, is-salon step hija, nistgħu nsejħulha, isa banketta għas-saqaj, fejn intom tiftħuha, di tiġi magħluqa tajjeb, tiġi hekk. Tiġi hekk fil-kaxxa ċatta. Eh, intom ftaħtuha, ressaqtu s-sieq lura, kif qed nagħmel jiena. u għedtuha fuq mal-art, fuq xi tapit, fejn ridtu intom. Tajjeb. Hawnhekk għandha erba' rubber non-slip biex ovvjament ma tiżloqx. Tajjeb. Però di għandha funzjoni fantastika. X'inhi l-funzjoni fantastika? Mela, hemm ħafna nisa illi jużaw nuċċali tal-vista. Tajjeb għax tibda forsi tkollkom vista mhux daqshekk tajba, imma di x'għandha? Għandha lenti hawn wara li teħelgħu u għalfejn teħelgħu? Il għaliex tixgħal kif ħa norikom jiena arawha. Araw il-bozza, ħa nixgħalha. Taraw x'għalet il-bozza? X'għalet? u ħa nitfiha. X'għalet u ħa nitfiha. Mela hawnhekk għandek il-lenti inti. Forsi nistgħu ninkwadrawha wkoll il-lenti. Ara qed tarawha l-lenti? Anke l-qmis tiegħi ara qed tidher ikbar qed tarawha? Mela tagħmilha hekk. Tajjeb, għandkom ukoll, u mbagħad tagħmel saqajk hawnhekk, inti qabel tagħmel saqajk għandek żewġ cushions, waħda għall-għarqub, Qegħdin taraw biex intom tibqgħu komdi. U waħda għal taħt is-swaba, tagħmluha hawn. Tajjeb, araw daqsxejn ta' x'qed nofrulkom. Ittellgħu saqajkom hawn, intom u tibdew tagħmlu in-nail polish u għandkom il-lenti li ħa tgħinkom ħafna. Issa, meta intom tagħmlu n-nail polish, x'tagħmlu? Toqogħdu b'saqajkom hekk, b'subgħajkom hekk, tajjeb, biex ovvjament jinxfu. Araw x'għandha s-salon step! Għandha fann ukoll! Qegħdin taraw mela inti waqt li qed tnixxef saqajk tajjeb tixgħal il-fann u jnixxiflek in-nail polish iktar malajr. Għandha prezz fantastiku dis-salon step qabel inkompli nispjega. Min iċempel issa 2-1-3-4-2-8-4-4 intuwilkom biss għal 39 ewro u 90 ċentesmu tal-ewro. 39.90 Tajjeb dak huwa l-prezz fantastiku illi għandna għalikom aħna s-salon step. Ir-reġija ħa ttella' l-prezz ukoll, tajjeb 39.90 għas-salon step. Mela, araw. S'issa mela għandkom, iddaħħlu saqajkom hawn, għandkom il-banketta, tajjeb, però mhux biss, mhux biss, ħa nitfi naqgħa l-fan u nressqu ftit u din ressaqha ftit ukoll għax dawn bil-molla tistgħu ċċaqalquhom kif tridu, taraw. Din saħansitra Għandha l-pożizzjonijiet fejn ittella' saqajk. Għandek il-ħadida, jiġifieri jew tagħmilha daqsxejn imxengla, ħa nagħmilha hekk biex tħares lejkom, jew naqra oħra, jew naqra oħra, jew iktar, jew inkella wifqu iefqha arawha kif inhi. Qegħdin tarawha hekk l-iktar, jew anke tista' wkoll tbaxxiha Kemm trid inti, araw daqsxejn. Qegħdin taraw, eħ x'kumdità assoluta u mbagħad tinsiex il-fan se jnixxiflek, tagħmlu jħares 'l isfel, hekk, fan mhux se jweġġgħek ta' ġifieri araw daqsxejn. Kemm jitfalek naqqa' riħ, qed inwaqqfu b'idejja jiena, m'hemm periklu ta' xejn, tajjeb, araw. Tajjeb. U mbagħad hemm ukoll il-lenti, infakkarkom illi l-lenti tixgħal ukoll, Tajjeb. Tridu tfgħu il-batteries hawn ġew li mhux inklużi huma batteries minn dawk iż-żgħar tagħna ngħidulhom pencil aħna, tajjeb. Issa, Però kien hemm min qal li Peter għidilhom in-nies illi mhux għas-saqajn biss, anke għall-idej, veru araw, mela kien nagħmel hekk u nitfi l-fann għalissa u nressqu ftit, tajjeb għandi l-lenti li qed nara ħafna iktar x'qed nagħmel jiena fuq subgħajja, ara, u nibda nillima jew inkella nagħmel in-nail polish jew nnaddaf il-cuticle, tajjeb li tridu intom, araw daqsxejn kemm hija tajba, ġifieri din imbagħad tagħmluha fuq mejda kif għamiltha jiena u hija tajba wkoll Għal manicure me din hija manicure u pedicure tajjeb u araw għandkom il-lenti li ħa turikom ħafna ħafna ikbar milli kieku ovvjament subgħajk normali mingħajr il-lenti tajjeb mela di tiswa biss 39 ewro u 90 ċenteżmu tal-ewro għalikom in-nisa Maltin u Għawdxin u tinsemmi l-Għawdxin intom tistgħu tmorru għand il-ħabib tagħna Abela li issa jinsab fejn il-parking iż-żgħir ġewwa Rabat Għawdex, għandu stabbiliment ġdid, kbir u hemmhekk ħa ssibu wkoll ir-rokna tal-Easy Life bil-prodotti tagħna. Tistgħu tmorru hemmhekk u tistgħu wkoll iċċemplulu għal free delivery wkoll. It-telephone number tagħna għal Maltin huwa 21342844. Għeżież nisa, tgħidx kemm se ssibuha verament komda! Verament komda dis-salon step tinsewx tagħmluha mal-art għal saqajkom u ttellgħu saqajkom tajjeb biex tagħmlu l-pedicure u għandek il-lenti, il-lenti tixgħal tajjeb titfi u tixgħal minn hawn qegħdin taraw kif ukoll għandek il-fan ħa jnixxiflek Għandek on and off switch, ħa jnixxiflek ukoll in-nail polish u mbagħad jekk tridu tagħmlu l-manicure, jiġifieri idejkom, tellgħuha fuq il-bank kif għamiltha jien, agħmel hekk, tajjeb, u bil-lenti tkun qed tara eżattament x'inti tagħmel u maż-żallaċċ u maċ-ċallas, tajjeb, u di tiswa biss 39.90. 39 ewro u 90 ċenteżmu tal-ewro. Hawnhekk għandkom kexxun ukoll fejn tistgħu tqiegħdu l-affarijiet tagħkom, tajjeb bħal tajjar, jien naf u affarijiet oħrajn, imqas pereżempju, u hawnhekk għandek fejn tqiegħed in-nail polish, għandek dawn it-tliet ċrieki hawnhekk fejn tqiegħed in-nail polish one, two, three. Qegħdin taraw kemm hi attrezzata b'kollox, eh? Dik hija s-salon step. Issa ħa wara fis-salon step għax għandna prodott ieħor fantastiku għalikom. Mela, Ħa nneħħi l-kaxxa. Ekku, tajjeb, issa x'għandna likom. Kif kulħadd jaf u laqqas nistgħu ma nsemmuwiex, ħafna nies d-dinja kollha neqsin milli vjaġġar tafu dil-pandemija illi eh, konna għaddejjin minna, sa wasanna nisperaw fl-aħħar tagħha nisperaw. Fil-fatt eh, ħafna nies diġa qabdu eh, jivjaġġaw, Tajjeb, u aħna għandna għalikom, speċjalment għat-tfal tagħkom ukoll, tajjeb, prodott fantastiku, illi huma hand luggages, isimgħuni sew, jiġifieri dawk li ttellgħu fuq l-ajruplan magħkom, għandhom qies apposta biex jitilgħu fuq l-ajruplan magħkom, ta' Disney, oriġinali, hemm huma ħbieb tiegħi għandkom waħda minn fejn tagħżlu, di sabiħa wkoll, araw xi ġmiel, Daqsxejn iktar klassika. U mbagħad għandkom oħra. Mela, għandkom tlieta minn fejn tagħżlu. Għandkom Mickey Mouse. Tajjeb, Mickey Mouse. Li hija din, Mickey Mouse. Għandkom waħda sewda bl-abjad ta' Mickey wkoll u għandkom l-oħra ta' Minnie Mouse tajjeb jiġifieri tistgħu tagħżlu li tridu intom issa. X'vantaġġi għandhom? Vantaġġi li r-roti jduru kollha 360 degrees, jiġifieri m'hemmx għalfejn inti tkaxkara tagħmel hekk u tkaxkara warajk, m'hemmx għalfejn, tista' timxi biha hekk għax tobdik. Qegħdin taraw ir-roti kif iduru? Eh? Mela dik waħda. Issa. Kif hija ħafifa, jiġifieri toqgħodx tikkonfondi għax aħna nafu wkoll li ċertu linji tal-ajru jgħidulek kemm trid tkun tqila din, jiġifieri m'għandhiex toqol waħedha, tajjeb verament ħafifa, b'saħħitha, robusta ħafna, oriġinali, fil-fatt nistgħu wkoll intellgħu it-tabella illi għandha, ara taraw daqsxejn illi hija oriġinali minn ta' Disney, araw daqsxejn, qegħdin tarawha Kull waħda jkollhom tabella oriġinali ta' Disney. Aħna ma nbigħux imitations, l-ewwel nett ma tistax tbigħ imitations fuq it-televiżjoni. U t-tieni nett qed nassigurakom li dawn huma oriġinali ta' Disney. Issa, kif tiftaħha, araw daqsxejn, ta, anke l-inforra b'Mickey Mouse fuqha, jew Minnie Mouse imżomma, araw daqsxejn. Hawnhekk għandek kompartiment li jinfetaħ fejn tista' żżomm xi affarijiet u ma jaqgħulekx, tajjeb, u terġa' tagħlaq. Għandek żewġ zips, ekku. Hawnhekk għandek il-main storage illi wkoll ehm, għandek ukoll iċ-ċinga biex iżżomm l-affarijiet tajjeb ma jiċċaqalqulekx. U dawn għandhom prezz ukoll speċjali, għażlu liema tridu, għal 49 ewro u 90 ċenteżmu tal-ewro. 49.90 u ħbieb tiegħi nġibuhomkom id-dar free delivery, għażlu liema waħda tridu, tajjeb, jew tal-subien, Mickey Mouse fuqu, jew anke għall-bniet insomma, għandna wkoll ta' Minnie u għandna il-black and white bieb tiegħi, is-sewda bl-abjad. It-telephone number tagħna huwa 213438844 to 1342844 u għall-Għawdxin morru għand il-ħabib tagħna illi huwa Abela illi issa jinsab fejn il-parking iż-żgħir kif diġà kulħadd jaf issa u tistgħu tagħżlu wkoll minn hemmhekk intom. Bagalja Illi titla' hand luggage din titla' fuq l-ajruplan magħkom għandha l-qies apposta tajjeb ħafifa terfagħha b'sobgħa wieħed, jiġifieri tistgħu wkoll tippakkjaw intom ġo fiha imma hi mhijiex tqila kif tkun vojta, araw daqsxejn, tajjeb, u tinsewx illi huma oriġinali ta' Disney. Niftħu, eh għandhom il-lock ukoll, araw. Kollha għandhom il-lock u mbagħad tistgħu tbiddlu is-security code tagħkom, jiġifieri jekk just in case tkunu tridu tibagħtuha mal-bagalji l-oħrajn tistgħu wkoll il għaliex tajjeb tissakkar. Tagħmlu l-code intom, tajjeb tissakkar. Ħa niftaħha wkoll għax għadhom ġejjin dawn, tajjeb, offerta speċjali u l-inforra hija l-istess iva. Tajjeb, jaraw xi ġmiel bl-inforra ta' Disney wkoll. Għandkom dak il-kompartiment kollha l-istess. Tajjeb. U mbagħad għandkom il-kompartiment. Anki tkunu sejrin xi weekend break, hawnhekk ġewwa pajjiżna jew nkella tkunu sejrin Għawdex, tajjeb illi jkollkom hand luggage jew tnejn eh, u tmorru bihom, ġifieri dak huwa s-sabiħ tagħhom bib tiegħi. Araw xi ġmiel, issa anke l-Easy Life Ġabulkom hand luggages minn kumpanija dik li nixtru mingħandha aħna, ħafna affarijiet illi m'għadhiex topera tajjeb u kellha dan il-lott bagalji u aħna xtrajniehom il-hand luggages biex inbigħuhom lilkom. Tinsewx! Forty nine nine il-prezz, veru, imma oriġinali eh ta' Disney, m'hemmx imitation, Maleezy Life imitation qatt Qatt u qatt. Dejjem oriġinali, kif qed jorikom tajjeb id-direttur tagħna, tajjeb, araw daqsxejn, it-tabella ta' Disney li tikkonferma illi hija oriġinali, ħbieb tiegħi. Araw daqsxejn, tajjeb, u int wieħed kull ma jista' jagħmel issa jċemplilna 2-1-3-4-2-8-4-4 u għażlu liema tridu intom. Kien hemm min qal li għandi żewġt-itfal, ħa nieħu tnejn, Sewwa tagħmlu, tistgħu tieħdu tnejn ukoll. Kien hemm min kellu tlieta u ħa tlieta. Kien hemm min għandu tifel u tiegħu tifla waħda u ħa waħda. Għażla tagħkom. L-importanti li ma tantx għandna minnhom daw dik irrid ngħidilkom kull manna xi 180 ġibna. Jiġifieri good luck għal dawk in-nies li qed iċemplu bħalissa u jakkwistaw waħda minn daw il-hand luggages illi aħna għandna għalikom. Ħbieb tiegħi għaddielna l-ħin, illum urejniekom żewġ prodotti, urejniekom il-hand luggages kif ukoll is-salon step illi hija dik il-banketta tpoġġuha mal-art biex tagħmlu l-manicure u l-pedicure, il-pedicure għal saqajkom ovvjament, għandkom il-lenti u l-fan u tistgħu wkoll tagħmlu il-manicure ittellgħuha fuq il-mejda jew fuq il-bank tal-kċina jew xi mkien Iddaħħlu jdejkom u bil-lenti, u jixgħal il-lenti, tajjeb, tkunu qegħdin taraw eżattament x'intom tagħmlu, illa għandu x'differenza, kemm tara aktar aħjar hekk, proset, hej, x'idea di. U mbagħad ukoll għandkom il-fan jekk tressaq il-lenti, għandek il-fan biex inixxiflek ovvjament in-nail polish li tkun għamilt. Il-fan mhux se jweġġagħkom, araw daqsxejn, huwa apposta magħmul magħmul bi plastik Artab ħafna, qegħdin taraw, eh, ġifieri ma jitfa' riħ tiskanta u jnixxfilkom eh, in-nail polish li intom għamiltu. U din tiswa 39 ewro u 90 ċenteżmu tal-ewro. Ġifieri urikom żewġ affarijiet interessantissimi ħafna, tajjeb di nużawha ħafna fis-sajf jekk intom se ssifru u tmorru xi weekend break, però anke fix-xitwa tużawhom ukoll. U din tużawhom intom in-nisa Lejl, binlejl u binhar u matul is-sena kollha. Għaddilna ħin ħbib tiegħi. Grazzi ta' tarawna, ċaw u saħħa.